Qabel, illum m'għandekx għalfejn. Għala, mela. Għax ma jagħmel xejn minn dan. Xettajt. Jaħanorik, għax hawn il-klib robot, is-sara kemm moħi. Jiena taf xiex imma mistoqsija waħda għandi. Li? Għax taf li għadded il-kampanja biex insowu l-klib. Ta' jissewa. Eh, naħseb bħala robot li ktar ħaġa li jissewa. Għadu sib xie għaxra bħala. Eh, eh, imma, imma msomma, ma nafx, emminni. Ma nafx. jew.
Ma nafx, sanni, ma naħseb aħjar nifqu nitkellmu fuq daw l-affarijiet li X'użu fih kelb robot? Għax aqqas tajt robot li sajjar l Mela ħammaru għax ħaġa għarra li hija Li hija l-aħħar lezzjoni tal-etikett. Sinjuri, bdiqa kbira.
Għent ma tħobbu. Użgur li le. Sur Markett.
Insellmilkom ħbieb tiegħi jiena Ray Markett ir-Re tal-Etikett That's my cat U dik il-mara tiegħi Yvette moħħha fil-klarinett imma brava Let's have this chat! Kif aħna, Sur Markett? Dejjem aħjar minnek, Sanders! Jaqsra, Sander jien, mingħajr l-ess. Anders, għidli, għidli. Fuq xiex ħa nitkellmu? Illum ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-etikett tal-bieb.
Tal-bieb. Mela, mela nkemmel, għandna l-attikett fuq il-bieb. Għan-nies normali, Anders, illi jafu li ma' kull ħaġa hemm etikett, iva, mal-bieb hemm etikett, imma man-nies iffossilizzati fl-injuranza bħalek, ċert illi ma jafux li hemm l-etikett, Anders. Ejja, ret, ejja, urini la ma nafx. Ħa nibdew, hemm mod kif meta tiftaħ bieb u tidħol ġo kamra trid tagħmel. Ippermettuli noħroġ mill-kamra, kollox sew? Mela le, hekk ikompli. Mela, sewwa. S'issa ma. Ħa nidħol fil-kamra. Ħa niftaħ u ħa b'għajnejja ħa nżomm l-eye contact ma' kulħadd. Qed tarani? Ħa nidħol b'kunfidenza, b'dik iċ-ċertu savoir-faire, Sandra, eh? Hekk, eh, mela, eħe. Biex inħares lejn kulħadd, avolja jekk inħares lejn Mhux li tant għandi fejn inħares, għax taf x'isek, daqna mberfla ta' bejjiegħ tal-ġlud tas-sib f'nofs id-deżert. Kostrina, kemm int kreattiv biex tgħajjarni, ngħid jien. Ħa nerġa' nagħmililkom, ħa nerġa' nagħmililkom, eh? Ġifieri importanti li tħares tagħmel pass fuq il-lemin u mbagħad u tiġbed il-bieb waqt li qed tagħlaq. Ħa nerġa' nagħmililkom. All right, tlaqna. Ħajma. Ħa tiġi tiftaħ il-bieb u ħa. Anders! Dak is-sakkar.
Anders! Aw!
Xi ħadd sakkar il-bieb. Le, le, Iva ieqaf kett! U mhux issa, Ivet, ja ħasra! Iftħuli! Ara aħna ħa mmorru, ċaw! Tan-net!
Le, aħna mhux tan-net, ja ħasra, aħna tal-one! l-aħjar nett.
U dak kien is-Sur Markett u l-aħħar darba li se jidher għalissa għax min jaf x'jista' jagħmel fil-futur dan l-artist kbir tajjeb. Mhux hekk hemm.
Aħjar immorru fuq fuq ġo xuxon. Għax jien qed ninkwieta kemm ilu li tara l-eks box ma smajniex b'aħbarhom il-dat ngħid min jaf X'inhuma jagħmlu?
Hello, jina xommula u jien nazjonalist, anzi, I am the new nationalist. Wow.
Mela. What's it tfisser the new nationalist?
New nationalist hija li xaħna il-nazzjonalisti issa Qegħdin niġġeddu! Rajtkom, rajtkom tiġġeddu! U tim l-istamperija kemm iġġeddu, kemm għajted di. U għeja kemm intom negattivi dik entużjażmu għal-lider il-ġdid tal-ex borċ. Yes il-lider, yes il-kap. Isma,
miskin Delija kif ħada? U Delija!

Naħseb ġiet il-paga. X'paga?
Mela inti ma tafx. Xiex. Aħna aħna tal-lejbe. Għalissa ah. tinqasmu children's allowance. Ejja, mhux irroxxu għax toħos l-elezzjoni ġewet jibża' daw tal-lejber kollhom. Għaw tiegħek ukoll. Hemm tiegħek, ġej.
Kemm huma ħelwin. Ħelwin mhux il-kelma, għara se jagħmlu erba' tim oħra li jkun ħireġ il-budget kemm ħajatu. Efhem nista' balance ta' x'kemm Alex u kemm Robert imorru l-ġejna.
Daw, daw għada.